Ko te kaumātua nōna te whenua nei, taku tupuna a Hohepa Kākā me tana tuakana a Pūpata Kākā. Ka mutu, koia tēnei tētahi kāinga i pūranga ai te tūpāpaku. I te wā ka pā mai ai tērā urutā i te wā o te pakanga tuatahi, he tokomaha noa atu te hanga o ngā kākā i te noho ki konei. Ka hia te tinitini o ngā mokopuna me ngā tamāhine a Hūpata Kākā, ā, irāmutu hoki ka matemate i taua urutā. Horakau he tangihanga, horakau he uhunga, ka mate te tangata, ka tīkina ko te nuinga o te hanga nā rātou i tiki hei tā taku grandmother ki ahau he wahine. Ka tīkina, ka tae, ka, ka, ka, ka, ka, ka, Ka waiho ki runga i te kōnaki, ka tōia haeretia atu i konei ki Te Awanui ki tō mātou urupā ki Matarau. Kei Matarau ētahi tūpāpaku kua puehunia, puehutia noa atu, nā, ko ēnā tāngata i mate i taua wā horekau i whakaingotia, Ko Rakau e tino mōhiongia kei hea pū e takoto ana. Nā, he tohu tēnā kei waenga tonu i tēnei wāhi kāinga o mātou, ā, he tikanga hītōria i te kōrerotia nuitia i te wā e ora ana ō mātou kuikuia mō wā rātou kaihana tuatahi me ētahi o ō rātou whaea ka mate i taua wā. Nā, ka mutu, Me i taea e rātou te tiki atu he oka pēnei i a tātou i te Pfizer ināianei, māku te kī atu i konei ki, ki, ki, mea, ki Tohoraha, ki Hauora, ki Mount Campbell, kua kāuria noa atu te moana e rātou kia tīkina ai tērā, tērā rongoa. Engari ka, ka matematetihia rānei o rātou? Whakatūpato nā ētahi o ō mātou mātua ki a mātou ki te keria te whoka ki waenga tonu i tērā pari Karauna, tērā urupā o mātou i, i mea i Matarau, kia tūpato kei tūpono he tūpāpaku horakau he kōhatu, horakau he tohu, horakau he, he mea, he kohu. e ngaro ana i roto i te whenua. Ka mutu, te, e hari te me hoi nano te, te, te mate rewherewha i pā eh, ki o mātou mātua. Māku te tahi kōrero ki a tātou mō te takiwā e karangahia nei ko Kai Maumau. Nā, ko Kai Maumau uh, he whai repo, he repo uh, whāroaroa noa atu, Ka hia rānei te nui o tērā repo? He wā anō nō te, hei tā taku tupuna a Mā Jones, he wā anō, hei tāna, nō te wā i te tamariki a Hōhepa Kākā mā. Nā, whakapae ana au ko te wā tērā o te tītī. Nā, i taua wā, ka tae mai he mate urutā ki waenga tonu i a Rangaunu. Kātahi ka whātorotoro, ka teretere haere i waenga tonu i ngā whānau i te noho i reira, ko aua whānau ko Ngāi Takoto. Nā, he tahataha moana ō rātou kā, ō rātou kāinga, pātata ki ngā toka ika, pātata ki ngā pānga kupenga. Ka mutu, ka teretere haere ai tērā urutā, ka hia noa atu te tinitini o rātou ka mate. Ara ake koe te tangata, ara ake te tangata i te ata, ko te hia rānei o rātou ka mate i te pō. Ko, ko ngā mōrehu, ko ngā toenga tāngata ka papohoro atu ki tētahi wāhi motu i roto tonu i te repo āhua, āhua pu, mea, pūrepo ake i te repo ko tōna ingoa ko Motutangi. Koe tērā te hītoria o taua kāinga ko Motutangi mō te wā i tae mai ai te rewhe, rewha te mate urutā ki reira Itiiti noa iho nei te hanga ka toe. Te huka mea te kia ea, take o rātou i haere ki tērā wāhi, mea, oruoru, mākū, ā, whai repo, noho ai. Hei tāna i taua wā ko te hiahia o ngā kaipuke me tauiwi ngā Pākehā i te haere mai i rāwāhi he harakeke, he kōrari. Kātahi ka heke atu ngā whānau ki reira, ka tapahi haere i te, i te, i te harakeke, tahi ka whakapūpūngia, hei hokohoko mā rātou, hei hokohoko mā rātou ki te hanga e haere mai ana i rāwāhi. Nō te wā pea i, nō tērā wā pea i tae mai, tae mataati mai ai ngā mihingare ki waenga tonu i a tātou i Muriwhenua, ko ngā 1830s pea, 18. Nō muri mai te matenga o Pōro, nō muri mai te matenga o Houngi Hika. Nā, ka tā mai tērā urutā, nā, kia mōhio ai tātou, ka hia rānei te tinitini o ō rātou ingoa kua mehameha katoa. Nā, kia mōhio ai te whānau, ka nui noa atu te kino o te ngau i taua wā a tērā urutā. So that name, Motutangi, relates to a, like an island, a small block of land located